Fy enw i yw Elain Jones a dyma'r newyddion diweddaraf o Ffrainc ar yr unfed ar ddeg o Dachwedd 2023. Arestwyd dwsinau o bobl ym Mharis heddiw am weiddi a chwibanu ar François Hollande yn ystod ei araith ar y Champs-Elysées. Roedd arlywydd adain chwith Ffrainc yn mynychu seremonïau'r unfed ar ddeg o Dachwedd ym Mharis, er cof am y rhai a laddwyd yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Roedd o ond yn gosod torch wrth gof golofn milwyr y Rhyfel Mawr gyda'r Arc de Triomphe pan ddechreuodd criwiau bychain yn y dorf weiddi a bwyan. Daeth yr ymyrraeth yn dilyn ymgyrch ar we ddydd Sul i amharu ar y digwyddiadau. Galwodd y protestwyr am ymddiswyddiad de Lond, tra'n gwisgo berets cochion fel symbol o wrthwynebiad y Llydawwyr i'r trethi amgylcheddol. Arestwyd 73 o'r protestwyr a daliwyd pedwar ohonynt yn y ddalfa. Sicrhaodd Marine Le Pen, arweinydd y Blaid Adain Dde, Front National, nad oedd hyn yn ddim i'w wneud â nhw. Yn dilyn yr ymyrraeth, dywedodd François Hollande na ddylid byth ildio i bwysau, waeth o be bynnag y daw. Mae'n arolwg diweddar gan gylchgrawn newyddion Le Point, honnwyd bod François Hollande yn awr yn fwy harnyblogaidd nag erioed, wrth i 21 y cant yn unig o'r rhai a holwyd nodi eu bod yn ei gefnogi. Mae'r gwrthryfel yn erbyn yr eco-tax yn dal i barhau yn Llydaw yn ogystal, wrth i'r bobl leol wrthwynebu'n erbyn y dreth ar gerbydau nwyddau trwm. Cyhoeddodd yr awdurdodau lleol ddoe i 44 o'r 109 o beiriannau mesur cyflymdra yn yr ardal gael eu dinistrio ers dechrau'r mis. Yn ogystal, dinistrwyd pum peiriant monitro treth amgylcheddol yn Llydaw yn ystod yr wythnosau diwethaf. Galwodd y Gweinidog Cartref, Manu Oval, am fonitro arbennig ym mhedwar rhanbarth Llydaw er mwyn gallu rhagweld ac osgoi digwyddiadau'r fath yn y dyfodol. Bu rhaid i'r heddlu saethu nwy ar dros 700 o brotestwyr yn Llydaw ddydd Sadwrn wrth i brotestwyr geisio gyrru tractor trwy wrthglawdd. Cyhoeddodd Symudiad Protest Llydaw y byddai protest arall ar y degfed ar hugain o Dachwedd. Er, mae'r protestiadau yn ymddangos i fod yn llai yn awr wedi i'r llywodraeth gytuno i atal y dres am gyfnod. Yr wythnos hon hefyd, mae rhieni Ffrainc yn paratoi ar gyfer tridiau posib o streicio cenedlaethol yn ysgolion Paris a nifer o drefi a dinasoedd eraill y wlad. Roedd heddiw yn ŵyl genedlaethol yn Ffrainc, felly efallai mai deuddydd y wersi yn unig a gaiff rai disgyblion yr wythnos hon, wrth i staff streicio i fynnu amodau gweithio gwell ac i protestio yn erbyn y diwygiodd ysgol a weithredir yn 2014. Stori amlwg arall y newyddion Ffrainc yr wythnos hon yw'r codiad ym mhris pecynne sigarene o fis Ionawr 2004 ar ddeg ymlaen. Golyga'r cynnydd mewn treth ar werth ar Ionawr y cyntaf y bydd pecyn arferol yn costio dros saith ewro cyn bo hir. Ni fydd y newyddion hyn wrth fodd y smygwyr, ond yn ôl Gerald Dubois, Llywydd y Gynghrair yn Erbyn Tybaco, nid yw hwn yn gynnydd sylweddol. Nid yw'n ddigon i berswadio ysmygwyr i roi'r gorau iddi, meddai, a galw am godi'r pris o ddeg y cant yn hytrach nag o bedwar fel y mae ar hyn o bryd. Wedi dwy flynedd ar bymtheg, ddydd Sadwrn, cyflwyniwyd y Beibl Ffrangeg cyflawn cyntaf a gydnabyddir gan yr Eglwys Gatholig ger bron a stobion. Bu 70 o arbenigwyr yn gweithio'n ddyfal i gyfieithu'r Ddau Destament o Hebraeg, Groeg ac Aramaeg. Caiff y Beibl ei gyhoeddi ar yr ail ar hugain o Dachwedd. Ym Mharis, bu farw cynhyrchydd mewn ffrwydrad ar set sioe gerdd cyn perfformiad nos Wener ddiwetha'. Bu farw'r dyn o drawiad ar y galon. Anafwyd 14 person arall yn y ddamwen, tua dwy awr cyn dechrau'r sioe. Gohirwyd perfformiadau o 1789, The Lovers of the Bastille, y penwythnos hon. Fel gweddill y byd, mae newyddion Ffrainc yr wythnos hon yn dilyn y digwyddiadau yn y Philippines wedi trychineb dydd Sadwrn. Ar y nawfed o Dachwedd, trafwyd yr ynysoedd gan gorwynt categori pedwar, Ym mhapur lleol o Air France, sonir am gwpwl o campëwyr a gafodd eu dal yn y trychineb. Ers dwy flynedd ar hugain bellach, mae Yvette a Bernard Le Gall yn ymweld â'r Philippines deirgwaith y flwyddyn, fel rhan o'u gwaith elusennol. Erbyn hyn, mae Bernard wedi llwyddo i ddychwelyd i Lydaw, ond mae ei wraig Yvette yn parhau i fod yn sownd ar ynys Bohol. Yn y newyddion pêl-droed y penwythnos hwn, llwyddodd Nolan Pic Lyonnais neithiwr i ennill yn Saint-Etienne am y seithfed tro yn olynol, gan guro'r tîm cartref o ddwy gôl i un. Hefyd yn y gynghrair gyntaf enillodd Nantes o dair gôl i ddim yn erbyn Bordeaux, wrth i ddynion Michael Derzakarian raddol nesáu at y gynghrair Ewropeaidd. Roedd y penwythnos hwn yn gyfnod cyffrous ym myd rygbi yn ogystal wrth i gyfres ryngwladol yr hydref ddechrau. Tro Ffrainc oedd hi wynebu'r crysau duon ddydd Sadwrn, ond Seland Newydd ddaeth â hi, gan ennill o 26 pwynt i 19.